bosome a yɛwɔ mu yi yɛ May, na May yɛ Mental Health Awareness Month, nti nnɛ merekyerɛw adeɛ bi about psychosis. Yɛn mu bebree ne yɛn adɔfo na ɛte fie a wɔwɔ adwenmuhaw. Yɛn adwene nkɔɔ so. Yɛpɛ sɛ yɛtwɛn ama nnipa no si abɔnten wie na yɛasan abɛka sɛ wɔabɔ dam de no ayɛ content. Wo a woretwa mi nnɛ, mɛdemonstrate dambɔ ama woafili sɛdeɛ ɛteɛ physically. Ɛnti na nnɛ table si m'anim yi. Sɛ woahwɛ a, ɛboɔ Agye Poom Francis. Merebɛyɛ dambɔ demonstration wɔ ha. Mepaakyɛw, deɛn nti na weed tumi bɔ obi dam na ɛmmɔ obi dam? Cannabis, mo a mo fa ahaban no, deɛn nti na ɛtumi bɔ obi dam? Secret bɛɛ na ɛwɔ mu? Ɛno nso mɛsen akyerɛ wɔ video yi mu, nti ka kyerɛ boys no sɛ yɛboa asan de another one aba a, ha yi, ɛnɛ deɛ ɛbɛfa o, a mekyerɛ wɔ video yi mu, nti like video no na share ma obi, na wo a wo nsubscribe to YouTube no nso, din no yɛ yɛboa Jekum Francis. Kɔ subscribe to the YouTube no. Mepakyɛw yɛka sɛ psychosis a, psychosis is simply sɛ obi ayɛ detached from the reality. Nti sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim yɛ reality yi a yɛn nyinaa yɛnim yi, saa nipa no deɛ yɛ foforɔ. Nti nka ɔte Ghana yi, ɛyɛ ne sɛ ɔwɔ US, nso sɛ ɔte Ghana. Nti ɔnni reality wei mu. Yɛn nyinaa yɛwɔ ha, Yɛnim sɛ Ghana na ɛwɔ no, wɔn deɛ hu no sɛ ɔwɔ Chicago. Enti saa na yɛka sɛ wanya psychotic episode. Na psychosis nkyerɛ sɛ nipa no anya abɔdamma at once na no. Ɛba episodes. Ɛwɔ hɔ a ɛtumi ba, ɛtumi te kɔ. Enti sɛ wohu deɛ yɛboɔ ɛbɛkyerɛ wo nnɛ yi a, wohu sɛ nipa no redemonstrate saa adeɛ no a, mobɛpɛ aboa no. Aha no, yɛ a na honhomsɛm no adidi yɛn adwene too much. Enti yɛntumi nseparati honhomsɛm mfiri mental problem. Ɛna ɔde yɛ brɛ no. Psychosis, ɛba a, ɛda nneɛma mmiɛnsa bi adi. Baako a ɛdi kan paa yɛ deɛ yɛfrɛ no delusion. Delusion no kyerɛ sɛ, nipa no wɔ gyidie bi a obiara ntumi mmereki saa gyidie no, na gyidie no a ɔwɔ no nso, ɛnyɛ real. Gyidie no bi bɛtumi ayɛ sɛ, ɔhu ne ho sɛ ɔyɛ nipa kɛseɛ paa, ɔhen kɛseɛ, ɔhempɔn kɛseɛ paa. I mean, biribiara nni hɔ a bɛtumi a convince no a ɔbɛka sɛ ɔnyɛ ɔhen. Ɔhu ne sɛ Asantefoɔ yɛ otumfoɔ koraa a ɔsɛ yɛtu hyɛ ne nan ase. saa na nipa no hu no yɛfrɛ no delusion ɔwɔ hɔ a ɔtumi hu sɛ wiase nyinaa ɔwɔ believe sɛ wiase nyinaa tan no nti wobɛhu na isolate ne ho na wakɔtena wuram ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɛn nipa ɔtumi hu sɛ n'abusuafoɔ nyinaa yɛ abayifoɔ ɔmo tan no a ɛni kwan sɛ ɔne n'abusuani bi akasa saa stage no yɛfrɛ no sɛ nipa no awura delusion state na saa delusion state na wawura no ɔno no nim sɛ yɛ delusion because ne part of the brain a obetumi de ahu sɛ asɛm a meedwen anaa deɛ meekeka yi ɛnyɛ nɔkorɛ no saa baabi na yɛ prefrontal cortex of the brain no ɛhɔ atekyema ɛhɔ no nyɛ adwuma properly nti ɛmma ne ntumi nhu wo a w'adwen yɛ intact ɛna wohu sɛ ah guy yɛ asɛm a wɔka yi deɛ ɛntɔ aso mu that is number one ɛna yɛwɔ hallucination with the hallucination no it comes in so many ways Hallucination no kyerɛ sɛ ne sensory organs no ho ate kyema. Enti sensory organs no bi yɛ sɛ ɔte asɛm, hearing. Afei wo hearing bɛnya problem a, ɔtumi tete voice wɔ n'asom. Ebi wɔ hɔ a ɛyɛ internal voice a ɛwɔ ne tirim, ebi wɔ hɔ a ɛyɛ external. Nnɛ mɛ demonstrate bi wɔ ama wo a wohwɛ me woahu sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɔwɔ hɔ a ɔhu nneɛma wɔ n'ani so. Ɔtumi wɔ dan ɔhu sɛ obi awuram a ɔpɛ sɛ ɔmia no. Sɛ ɔredware koraa na ɔredware a ɔhu sɛ obi wɔ hɔ a ɔrehwɛ ne ho. Nti bi wɔ otumi hyɛ n'ataadeɛ koraa de dware. Nti ne nyinaa yɛ hallucination. Ɔwɔ hɔ a ofili touch. Ofili touch wɔ ne honam mu. Mame nkyerɛ mo adeɛ bi. Yɛ brain no a Nyame de ahyɛ yɛ adwem no ho. Wayɛ adeɛ bi ama yɛ a, wonhu ne importance. Sɛ wonam hɔ yi, woahu sɛ mehyɛ ataade? Ataade no ka me honam. Na mmom m'adwene no a ignore. Moate mase? Adwene no a ignore sɛ ataade wei ka me honam. Me ti wei me hwene yi ɛsi m'ani kwan ɛni ɛwɔ sɛ nka m'ani hu me hwene ansa wahu wo a wohwɛ me wɔ camera mu but m'adwene a ignore me hwene sɛ wonam kurom a wobɛhyiahyia nneɛma bebree nkurɔfoɔ bebree na mmom sɛ wo yere nyinsɛn anaa wotɔ car blue a wohyia car blue paa afei na w'adwene no de focus no aba so because abɛyɛ point of interest mepaakyɛw ɔmo a ɔmo anya problem wɔ ɔmo adwene mu no hallucination no kɔ so no saa adeɛ no a adwene yɛ ma yɛn nyinaa no ayera. Gye sɛ atade na ɛhyɛ no a, ohu atade no wɔ ne honam mu sɛdeɛ atade no ka no biara a ɔhu. Sɛ ɛyɛ wɔɔkye na ɛbɔ no a, ɔhu wɔɔkye no sɛ ɛremia no. Sɛ flower bi na ɛda hɔ a, ɔhu sɛ flower wei na ɔne no redi nkɔmmɔ. Saa nipa korɔ no bɛtumi akɔhu dua. Wohu dua wohu na wapaase. Ebi yɛ kɔ a w'adwene nkɔ so sɛ wohu amango dua bi si a, ɔno hu amango dua a, ɔtumi sɛ ee dua nie, yɛtumi de dua yɛ table o, na yɛde dua yɛ table a yɛsɛɛve fufuo wɔ so. Obi de fufuo si wo so a, yɛbɛtumi de poison atom o, yɛde poison tom a, wobɛtumi adi poison o. Ee, wodi poison a, wobɛwu o. Ee, mewu deɛ a, mempɛ sɛ mɛwu o. Na dua no abɛyɛ ne tamfoɔ, nti na ɔde ne ti bom gei, gei, gei, gei, ɔbɛtu afiri hɔ. Wo a wohwɛ no, wonhu nea ɛresi. Enti ne ti na ɔde rebɔ adeɛ no mu no, your concern is that ne moma ɛmpae. Na mmom ɔno nso ne concern is that adeɛ wei si hɔ, ɛbɛtumi aku nipa. Enti sɛ me ti bɛpae anaasɛ ɛbɛku nipa, deɛ ɔyɛ na ɛyɛ. nti n'adwene mu no ɛyɛ good for him or her nti ɛno na yɛfrɛ no hallucination no that is the second ɛna third one no ɛyɛ disorganized thought sɛ ɔkasa abom sɛ asɛm no ntumi mma sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛba basɛ sɛ wate a na asɛm na ɔka no ɔka eaa na ɔde akɔsi bi hai ɛmfa o na ɔsesɛn ɛwɔ sɛ ɔka asɛm no na ɔde akɔ akɔsi baabi Mpakyɛw sɛ woahu saa adeɛ no a ɛtaa si wɔ sɛbi wɔn a wɔwɔ mental problem no sɛ woahu saa adeɛ no a saa na ɛteɛ na deɛ ɛba ne sɛ saa nipa korɔ no ɔho ma menkyerɛ demonstration no sɛ meka sɛ Shatta Wale sisi a ɔn sɛ Shatta Wale picture abɔ w'ani so meka sɛ Saako deɛ Saako deɛ picture abɔ w'ani so meka sɛ Reverend Ɔbɔfoɔ wonim no nkoa deɛ a ne picture bɛbɔ w'ani so ba meka sɛ Nikola Tesla Ne picture mma w'ani so because you don't know Nikola Tesla. Enti w'abrabɔ a wobɔ yi, adeɛ a wonim biara no ho mfonini wɔ w'adwene mu. There's a portion in your brain that handles that. Ɛho mfonini wɔ w'adwene mu. Enti yɛbɔ din no a, ade korɔ no ba w'ani so na ama woanya picture no. Yɛbɔ wo maame din a, wo maame ba w'ani so. Yɛbɔ wo papa din a, wo papa ba w'ani so. I mean, wokae nneɛma bi. Wɔn a wɔabɔ dam no, sei na ɛteɛ. Ɛte sɛ yɛayi photo album na sɛbio photo album no yɛ dada na nsuo agugugugu so. Enti picture no a wɔhwɛ no, pictures na agu hɔ basaa bebree nti ohu Shatuelle ano na obu sɛ sɛ akɔde ti aba yɛaskata books agu hɔ mpakyɛ hu demonstration na meyɛ no nti obu sɛ ɔhwɛ Shatuelle de Shatuelle di nkɔmmɔ na na abɛsi sɛ akɔdeɛ so na ɛkɔ Stone Boy so nti ɔno na adwene mu no ɔkasa from a constructive place but wo a wotie asɛm no hu sɛ ɛy na asɛm bɛn na akoa yi ka yi that is exactly what is going on in the brain nti saa stage no yɛka wei nyina bom a na yɛka sɛ I mean nipa no nam psychotic stage na obi a ɔnam psychotic stage ɛnkyerɛ sɛ ɔbɛnya all these things. Ɛbɛtumi anya obi a ɔne deɛ no yɛ delusion. Delusion no kyerɛ sɛ ɔnya saa reality no a ɛyɛ ne sɛ ɔyɛ ɔhempɔn no, deɛ aka no nka ho. Saa nipa kɔ no deɛ no wanhwɛ a ɔbɛdwene sɛ ɛyɛ adom, Nyame na ɛma no gift. Nti ɛbɛfire w'ani. Mpakyɛw ɛno wɔ hɔ paa, ɛyɛ a na wɔnhwɛ, wobɛhu sɛ na ne dehyɛ no ayɛ ara na ɛde asɛm aba. That is that part. Ɛna yɛwɔ second part na nipa no ɔnhu nneɛma wɔ n'ani so. Ɛno nso wobɛtumi de ayɛ sɛ ɔhu adeɛ bi a ɔka nsɛm kɛseɛ a abi wadwene sɛ ei akora yi bayie bi aba ne so o. Mpakyɛw sɛ wate saa adeɛ no ase a. Enti sɛ yɛka ne nyinaa mmiɛnsa no bom a na nipa no hu sɛ daabi ɔmpɛ sɛ ɔbɛtena ha na wasɔre akɔtena abɔnten a ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɛn nipa. Saa na ɛteɛ. Nti May bosome yi yɛ mental health awareness month. Nti momma yɛnhwehwɛ yɛn ho yɛn ho, yɛn check check yɛn ho yɛn ho because the saddest thing ne sɛ wo a wobɔ dam no you are not aware. Wonhu because part of wo brain a ɛbɛma woahu no koraa is not active. Now let's go to the demonstration na hu sɛdeɛ a obi a wabɔ dam no physically ɔfeeli sound. Nti deɛ ɔte sound as part of the hallucination a na meka no, table yi si m'ani yi, sɛ mede me nsa bom sei a, Wo a wohwɛ me no, wote sɛ me make sound. And it's obvious to you that sound no firi table yi mu na ɛba. It's obvious. Nipa korɔ no a sɛbi n'adwe mu ka no no, ɔno nso sound na ɔte no, ɔte ne sei. Ɔte ne sɛ, me me bɔ mi. Ɔte me bɔ, me bɔ ɛ. Ɔte sound a yɛ nipa no bɔ ɛ. Ohu me nsa yi a me bɔ ɛ. baa ɛɛ no ma me sound baa ɛni kwan sɛ nka ɛɛ ɛma ne sound na ɛɛ ɛɛma ne sound nti na amane over tenke because ontumi visualize ontumi nya wei so at times the sound is coming there's no even sound in the first place but ohu sound once ohu sɛ nsa moving ohu sɛ nsa no ɛɛbɔ into the air and it's giving him sound. Now everything is so loud ɛwɔ n'adwene mu. Ma mensan ma wo another demonstration. Mepɛ sɛ wobɔ wo din, woteam wɔ wo din, Yeboah Nyekum Francis, team mu den paa wɔ w'adwene mu. Mma nka mpue w'ano. Ka mmiɛnsa, one, two, three. Sɛ woateam kɛse paa wɔ w'adwene mu, Yeboah Nyekum Francis a, afei whisper, ka no ketewaa bi wɔ w'adwene mu, Yeboah Nyekum Francis. Sɛ wotumi yɛɛ saa adeɛ no, mo a motumi yɛɛ saa adeɛ no, ɛkyerɛ sɛ woyɛ nnɔɔ maa no no. Obi wɔ hɔ a anka ɔreteam wɔ n'adwene mu no, yɛn bɛhye no because inner thought no yɛ so loud. Nti ɔreteam yɛn Boagyekun Francis no, akɔyɛ sɛ ne thought ɛreshoute at him. Wo normal person no, wo brain no ne wo yɛ one. Wo thought ne wo yɛ one. Ɔno ne thought no yɛ separated from him. Ɔho ne shout in his brain, in his thought is actually shouting at him and now they are separate. Nti ɔhu ne sɛ ne thought yɛ against him. So how can you run away from your thought? Wabɔ dam no no. So mental health problem ɛyɛ serious. Mpakyɛw, wonim ahaban ɛnom a? Deɛ nti ɛsɛ ahaban ntumi bɔ obi dam no ɛyɛ simple. Obi wɔ hɔ a ɔwɔ underlying genetic problem. Genetic problem no bɛtumi ayɛ bipolar. Ebi betumi ayɛ schizophrenia. All these problems no tumi ma wonya hallucinations, ɛtumi ma wonya deɛ me describe yi. Enti sɛ w'abusua mu saa adeɛ no bi wom na wode ahaban nom kɔka ho a, ahaban, wɔn a wɔnom no, menyɛ demonstration na monhwɛ adeɛ. Obi a ɔfa ahaban ho, deɛ ahaban yɛ ne sɛ, sɛ ɛyɛ nnwom na wotie a, ɛma wote beat ne lyrics no in a very refined way. Memfa no sɛ 4K, wohwɛ movie a yɛama wo 4K view, wobɛhu sɛ pictures ne colours na ɛwɔ video no mu no, ɛma wo very bright, like vivid and bright nti sɛ woyɛ artist anaa biribi a wo process anaasɛ wo create creative person wo create biribi a ɛma no yɛ refined now you are creating more than the ordinary person and saa adeɛ no a wonya advantage over no is pushing you closer to something nti obi a wɔ underlining problem of bipolar of schizophrenia all these mental conditions no it will zoom you into that problem and you get mad. obi betumi anom na wɔnni underlining problem a ɛte saa nti ɔmbɔ dam nti wɔn sɛ obirekuo kra ne dɛbɛn dɛbɛn kra nsɛ wontumi nfa wɔn ho ntoto obi another thing ne sɛ wɔn a wɔn start ahaban ne nom ntɛm no sɛ wonya ni twenty six years na wo start ahaban nom a saa time no afei na wowie ase no ɛrehyehyɛ wo brain no ne formation putting things in your brain information a ɛba wowie ase no Enya nyɛ solid nwiɛ. Wo saa nipa no sɛ wode ahaban no hyɛ ase a, there's high probability sɛ wobɛkɔ into anxiety, wobɛwura depression. Depression ne anxiety ne staa confusion no nyinaa nso tumi leadi obi into psychosis. Enti wohyɛ aseɛ nom ntɛm a, ba nipa no adi 27 years na sɛ afei na ɔrehu ahaban a, ɔwɔ adwene a ɔhu no na dodoɔ ayɛ sɛ ɔrefa. Those people can escape all these problems it comes with. Ɛna wo no a woyɛ artist, young artist no a wawura mu no, Yɛwɔ big artists a they are into it, they are taking their cannabis, nothing is happening to them. What is happening is that wo no afei na wowura mu no. Ebia na wommeblo, nti nnwom no a woyɛ no wowɔ mu ara bohu sɛ afei ɛmfa na ɛde wo awura into depression mode. Ɛhɔ no you don't have anything to depend on. Woka w'asɛm kyerɛ obi a na ɔde abɔ start, woka w'asɛm kyerɛ wo maame a na ɔmo shout out you. So now you rely solely on ahaban no because ɔno na entumi mbetray wo. You become an addict, And it moves you into psychosis. As simple as that. Enti obi bɛfa ade korɔ na ɛnha no, wobɛtumi afa ɛbɛha wo. Wohu sɛ wo busuani bi wɔ saa situation no mu a, yɛwɔ psychiatric hospitals wɔ Ghana ha. Wode no kɔ a, yɛma no nnaduro. Yɛka sɛ obi anya that psychotic episode, nkyerɛ sɛ wabɔ dam. Ɛyɛ, ɛyɛ biribi a ɔreda no adi a yɛbɛtumi asi ano kwan. Enti wode no kɔ ma ɔkɔgye n'aduro. Ɔma no aduro a, biribiara bɛ calm down. Obi wɔ hɔ a, ɔwɔ severe stress mu. Stress paa kɛse tumi de saa adeɛ no ba. Nti stress no a ɛwɔ mu no wɔbɛyi afiri no so. Ɛyɛ substance bi na wɔfa a, yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyi nipa no afiri saa substance no so. Mepaakyɛw, obi wura saa situation no mu a, yɛ a try and understand the person kakra. Sɛ ebia ɔka sɛ, oh, adeɛ bi gyina ha anaasɛ kube bi so paa a, ma nka sɛ, na kube bɛn? Wo ne no gye akyinnye a, ɔno ɔhu, wo na wonhu. Wo ne no gye akyinnye a, bɛyɛ biribi nti, say it in a way a ɛbɛka sɛ adeɛ a ɔka a ɛyɛ hu ase, eh, then it may be very scary, ɛnneɛ ɛbɛyɛ hu o. mamma ɛluki sɛ deɛ ɔrehu no wo so ɔnhu yɛ ɔno wobɛtwetwe because ɔhu that is the truth everything is happening in our brain ɛna ebio so mambisa no complex questions okay wo so woabɔ dam a yɛma wo tv na yɛma wo ankaa a wobɛyɛ mmienu ne dɛn woma no complex thing a ɔno na adwene yɛ loud wɔ n'adwene mu ne tiri mu already nti woma no complex thing to test a mpo wabɔ dam a na ɔredwen more to give you correct answer in an attempt of giving you correct answer no ɛma na abɔ dam more ɛbɛ speed ne psychotic episode ama na awura into problem a ebia na ɛnyɛ reversible nti tv stations yɛ na wɔde atum ho fo medin ano yɛ boa gyekum francis na deɛ meyie ne sɛ mepɛ sɛ meda nneɛma bebree adi health wise ɛma ghana fo yɛ maame yɛ papa mo yɛ youth nkwa yɛ who what is going on in the world Na meyɛ biomedical scientist na meyɛ self taught trichologist meyɛ video na nkɔfo sɛ wo video no yɛ wow ɛyɛ three hours lecture na mede ama wo ketekete saa no adesua ho hia wodi amirika ɛkɔ he wokɔhwɛ biribi asere besua adeɛ na ɛn widen wo space of learning and thinking mepatɔ metɔn hair growth product biara bi Nti wopɛ bi a bra me hɔ. Barber shop nneɛma nyinaa so me na metɔn. Ɛnɛ meda asɔre a na me followers no baako ayɛ me adɔeɛ paa Nyame nhyira wo. Maka sɛ ɔma me ne picture a na nka n'adwuma na memmɔ ne din wɔ ha but meyɛ sure sɛ ɔnyɛ comfortable nti ɔnnya mfa mmaa me. Mesɔre a na wasɛne me 2000 Ghana cedis. I thought sɛ ɔtɔ adeɛ. Wohu sɛ me metɔn nneɛma bebree. Mesɔre sɛ oo mentɔ hwee mede rema wo sɛ w'adwuma no fa boa anaa wo dwumadie no a wodi no fa boa. Nyame nhyira wo paa. God richly bless you.